ыта көтө сиппит ырыҕа дьаама торбу хойуутугар бөппүт убаҕаһыгар чачайбыккаҕа саҕа кэргэнэ да суох буоллар кэлтэйдии киэбирэн олорбут чопчу саҕа доҕоро да суох буоллар тойомсуйан олорбут били гынан баран тэһиининэ тиргиллибит тулуйбакка тургуллабыт саҥардыыттан бэттэх сүгүн утуйбатах буолбут. Үөгүлүүрэ үксээбит хаһыытыыра хара баһаам буолбут сир хотуну сиидэлии тэптэрэн көрбүт киһи диэбит. Үөһээ дойдуга дабын халлаан үрдүгэр тоҕус биис тэлэн уулугар төрдукалаах уу курдук ньоймоҥнотон көрүҥүнэ диэн дуулмайдааммыт. Аллараа дойдуга аат бииһин аймаҕын киирэн аатыйахтаах уу курдук аймалталаан тахсыбыт киһи диэбит үөрэн кээспит үнүм сүдэрик сүөһүбүттэн ыльаанар ырыган тардыстар далаһан миҥнэр миҥэ тарбахпынан талан сэмэйэбинэн сүүмэрдээн аналлаах ат сылгыны булан ылларбын диэн аҕыс иилээх саҕалаах айгырастаах силиктаах аһыныылаах ахтылҕаннаах Аттабыйан үөскээбит аан ийэ дойдуга диэки аа-дьуо атыы оҕус курдук алыптахтыы турбута Ильяна буору иэччэҕэр диэри идьидьи нуоралаан көрдө тобугун хараҕар диэри тоҥ буору тобулута түһэн көрдө Сиидинэйдии сибиэннээх бухатыырдыы мохуоннаах киһи буоллаҕыҥ доҕонум диэн сыһыыга сылдьар сылай сиэллээҕэр уһу ындаар сиһигэр уҥа харытын уураттаан көрбүтэ отой уйбатахтар үһү хонууга үөрбүт хоноҕор муостааҕын хордьоҥун бэрдэ уйаарай диэн хаҥас харытын ууран көрөттөөбүтэ хаптайан түһэн бара тураллар мантан харыс ханьыарбыта илии ахтыбыта сүм төннө санаата күөх от күрүөлэрэ хагдан от хаһаалара эбит диэтэ дьылхаан дьиэтигэр ойхаан ордуутугар ыарахан ыыспатылар Мырык хаанын көтөҕөн ыт киэбин ыҥыран тахсан төрүт бастаах атахтаах талааннаах сырайдаах баһарҕастаах дьүһүннээх хара баргыл хара түһүнүн марыйан тиийэн кэллэ түүн хотун түҥнэстэн түһэн барда им хотун иҥиэстэн барда хотун дьахтар кумуһун курдук кубарыйан сүтэн барда онуохаҕа туран тохсунньугаан төрөөбүт Кыраҕай сылгытын дьулдьуйар саалын тус иннигэр чохчолоото, ахсынньылаан төрөөбүт араҕас сылгытын хантайар хаһатын хаччы кэбиһэн олорон, хараҥаҕа аһыыр хаас курдук хаалынан кэбистэ. Олор кыыл курдук оройон олорон уктан кэбистэ. Ол гынан баран кэтэҕириҥ киэҥ нэлэмэн оронугар, үүһүгэр үллэнэн тииһин тириитигэр Истинэн сылбаран маҥан сылгы тириитэ сыттыгар сыты тэриннэ. Элэммэс сылгы тыһа этэрбэһин эһэн кэбистэ. Сүр тириитэ сонун сулбу биэрдэ. Ынах тириитэ ыстаанын ылан кэбистэ. Умса охтон утуйан барда. Муннун тыаһа муустаах үрэх болоһолоон сүүрдэрин курдук буолан барда. Таныытын тыаһа таастаах үрэх тарылыы Сүүрдэрин курдук тардыгынаан утуйар ыйамньылаах эбит. Көхсүн тыаһа кымпустээх үрэх көрүлүү сүүрдэрин курдук кырдьыгыныы утуйда. Тоҕус арсын туоралаах, отут арсын уһуннаах, тоҕус сиринэн туорайдаах аҕыс атахтаах ааттаах тиит алын өттө адарайдаах эбит. Онтубар холоон Туруору анньан көрдөххө, тоҕус астын тахсар киһитэ эбит. Ити кэнниттэн дьиҥнээх Күнтимтэй өй уута холоонноох күн хончойон тахсыыта сулбу ойон туран алын таҥаһын хаайа туттан таҥынна, үрүт таҥаһын үмүрү туттан таҥынна, харыйа түүнүн хара дьайа сас тугата буолуо диэн хандалай уутун хастыы анньынна, күөх ийэ түүн Мин күөх тайаҥын сыстыбата буолуо диэн күөх далай уутунан көҥө анньынна, күтүр таҥаһынан көҥүс оттон кэбистэ, анаммыт аһын аһаат, ити гынан баран санаата оонньообут киһи эҕэһэ тириитин тиэрэ таппыт курдук дьэбиннээх иэдэстэннэ, торҕун бөрөнү урун туору туппут курдук туллугурастаах ньуурдаммыт, күүстээҕи кытта көрсөр бухатыыры кытта булсуһар, Ааттааҕы кытта анньыһар анабыллаах таҥаһын ылан, кустук курдук куоһанна, сир курдук симэннэ, ок курдук оҥоһунна. Уол киһи уоһун-хаана уунуохтаах, кыыс-дьахтар имин-хааны кырааскалаах, алта кырыылаах, аҕыс куоһахтаах, ыалыылаах уһун дьулуо үҥүүтүн хаба ылла, хаҥас илиитигэр тутта, уҥа илиитигэр отут болгуо чулгутун, чулугунан уһаарыллыбыт, уһуллан оҥоһуллубут олуурдаах туттуллар, Уһукуйаар батаһын таҥнары тайахтанна, аҕыс иилээх-саҕалаах, айгырастаах синньиктээх тулуйан үөскээбит аанньа дойдутун аллар арыытын диэки аа-дьуо алтахтанан барда. Ноо! Уоҕурбут киһи быһыытынан онно-манна уурааттаан, кыыһырбыт киһи быһыытынан кытаанах сиринэн үккэтэлээн барда. Аан ийэ дойду аҕам маһыгар ийэ байах дойдутун Киин маһыгар киирэн, илин өттүттэн эргиччи хааман баран, эҥэйилээн көрөн турда. Диан мунсаҕа дьэллэм хаан дьабалаах эбит. Ол дьабатын диэки супту көрөн туран, өрөөбүт уоһун өһүллэн, хоммут уоһун хоҥнордо, хоһоон алгыс хоһуйда, тойук туойан тыл этэн бардаҕа ити. Тоҕус иилээх-саҕалаах, нохтолуйаан үөскээбит, торолуйа тахсыбыт, толук үтүө дойдум иччитэ, туойар тойукпун тоҕус үөт дэҥҥэр Толору содуоҥнаан тур, этэр тылбын икки дьэппитэ таас кулгаах дьэппи сэҥийэрин олор эрэ. Аҕыс иилээх-саҕалаах айгыр-силик ахтылыйан үөскээбит аан ийэ дойдум иччитэ Аан Дархан хотун эбэм ытык этим ситтэ, ырҕа дьаалым туолла. Толук уҥнаабыт, толорубут дьыҥнаатыҥ толоҥ, ноох ньуурдаах дьоҕун-тойугун сурахтаатыҥ. Көрдөһөр тылбын көрөн тур, этэр тылбын эттээх-хааҥҥар иҥэрэн олор, Ыҥыыр сыттык ыарыыланна, титирик оргон ньиргийэрдэннэ, адарай орон аргыарданна, сон сабыы сойуҥу буолла. Атын арыыга туспат уура сибиэккэ үрдүк ааттаахтарынан, үтүө төрүттээхтэринэн, үчүгэй дьахтардаахтарынан, өлөссүүлээх үөрдээннээҕинэн өҥүрүйэн барар күнүм буолла. Ураанхай буолар ончобун утумнаан, киһи буолар кэммин кэмнээн, саха буолар ньаҥнабын саҕалаах орто дойду хотуҥҥа уйалаах оҕо иитиллэрин, күрүөлээх сүөһү үөскүүрүн көрүөх дьон тэниэрин курдук, түҥнэстибэт төлкөбүн төлкөлөө, тыйыс дьылҕабын дьылҕалаа, өлбөт үтүө сүбэбин сүбэлээ, ол туохтан диэтэххинэ бу дойду буора уйбат бухатыыра буолбуппун, сирэ уйбат сиилэни эбиппин. Но. Ол тиийэртин кытта Өбүөлэс аанын саҕа үөлэ дьалхаан айаҕыттан уотунан уһуурутар уһатын саҕа тарба буурай таҥыытынан мустаах болоһо кураанын өрө таҥнарын уһуутуоҕа аналлаах аргыһым иһиэрэх Дьиҥ туһаннаах тойуҥҥут дойду хотуҥҥа үстээх хаарыгар үүрүллэн түспүт көтүрүллүбүт бүүрүгэр туулаҥнаабыт турала байаатыгыт маҥната өрө тутар үннүүтэ таҥнары тутар тапсылҕата көхсүттэн тэһиннээх күн өркөн биин көмүскэттэ Тымыспыта үүтэ бухатыыра адьан адьан адьынахан аһыналлаах аттаах буойун уолар долгун арыыга остолообута буолан үөскээбит уол дуолан бухатыыр диэн тиийэн кэллим сурдоох судуомнаах суол ийэ хотуну толбулар күммүт кэллэ алдьархайдаах айдааннаах аҕыс кулакылаах ырҕаан айан суолу алгыстанан аргыстанар күн буолла толуу күҥнаммын толору мыччаҥныым чурус күнүҥ туолбута буолуо кириис кэтээбин кэтэй кэтиирээбиттэн буолуо тохтоо болҕомнохо дьиэ хантан айылгылаах туохтаан тууралаах кимтэн кииннээх туох ааҕыллан туттарбыт ат сылгытын ойон айылҕатын дьиэтэхтэнэ былыргы дьыллаах урукку үйэҕэ Дьэ, күннүк сиэринэн сиэл-байах сиэкилээх хотут күннүк сиэринэн уҥа салама окулууттаах тоҕус күннүк сиэринэн нолуок тоҕус суол тиэмэҕэ чочолоһон тойулаан ааһар аҕыс суол төрдө айгылаан ааһар, хапчаан таас аартык устуун баран истэххэ, сир халлаан ыпсаатан ортолоох адьарҕа кыыл аһыыта алсыһар турарын курдук доруйдута буолуоҕа күн сирэ баран Көмүс кимиэхэ буолан Кыыкыйа өттүтэн көстөр дойдута алта ардынаах сырдыгын саҕа буолан сандаары сиэрэ буола көстүбэт дии, биинэн артыгар күн сирийэн аттыгар кытта көрсүһэр сирэ буолуоҕа. Ноо! Ону, ону батан барбалаан истэххэ суорун таас курдук олоруктуу турар таас эрисиэҥкэй дьиэ тиийэҕин. Онно аллараа дойду арсын дуолай аймаҕыттан абааһыттан ааттааҕа сылдьар киһи сыыктаах хаама киһи хаастаах кэлэр киһини кэмдьийбит бара киһини бараабат элиҥниир эһэн эрэр Сөөдөҥньүөри сүтэрэн эрэ тиистиин кэлээр тимир-тик диэбэр бухатыыргын дьолту туйгуна көстүбэт күүстээх атын тахсан көмнөхтөөх харыйа курдук күн нүкэн санаатын күн өркөн уугар көҥүлэтэн түһэрдэ. Хаардаах дьыл курдук хара нүкэн санаата хаас сибиэт хоту хамныыр харамай киһитигэр сүрөтүгэр хатааһыннаах дьыбар курдук хаалларда. Улуу күтүр уллум сырай удьурҕай маай уйаланан ордууламмыт омус сыла быйыл туолла. Оттон мэтэх иитэр сүөһү итэҕэни төһүүр оҕотоннор үөскүүр сүөһү өлөр дьоллоох ыччат чордонор дьоһуннаах сүөһү дьоҕуһуур дьоллоох тунах дойду дьоһуннаах маһа дьоллоох томторугар туман дьуура санаата тохтоон хаалан ото маһа иччирэннэ уута хаар оһоллонно олоборгуну ала тыынын аспанан бугуй тыынан тутаҥҥын көмнөхтээх харыйа курдук күрнүкэр санаатын көтөҕөҥҥүн хаардаах булут курдук хара дьайын тыынын халбаратаҥҥын үрдүк аатын ситэрэҥҥин үтүө сураҕын үртүлүнэн Ааһан эрэ тоойуом, оҕолоох сэгэрбин лабаа таптым утар охсубатын дэгдиэ дэппитин сири сыыйбытын сирбит иһиппэтин. Хайдыбах тириинэн халыйбаккаанан хапарайбаккатан булгу уҥуохтан тобуллубат тириинэн токтубаккаанан тостубат уҥуохтан уоттаах харахтаах утарбатын сытыы тыллаах сымтары эппэтин хатан харахтаах хабары көрбөтүн муннук бөҕө киэни модьу күүстээҕин будьур баттаҕын буулаҕа лыксыын моонньулаан буруу тимир хараҕалааҕын болгуо тимир суруктааҕын уутуур бэртэр бурҕалдьы курдук мускуйан умуҥнаах буолас тайаҕа буолаҕын биэрээйэҕин эрэйдээх хаан аартыка эккээн этээҕин иннигин биэрээйэҕин сордоох буоласка суолбаҕын устаайаҕын сураххын сууйтараайаҕын суор кыыл курдук соргулаахтык сылдьар тойон кыыл курдук дьоллоохтук сылдьар адьырҕа кыыл курдук аҕыс сибиир хотоҥҥо ааһа куота аатырар солуон кыыл курдук сураҕыра сылдьар үтүө төрүт дьоҕунун үрдүк ааттаах сиринэн үҥүүлээ сылдьаҥҥын үҥ үтүөлээхтэрин үтүө кыргыттарын үөлээх оҕолоруттан хоойго сытар холоонооххун хотон ойохтобулан кэлэҥҥин орто туруу дьылҕа дойдуга дьоллоох оргун ньоҕордууга аал уоту күөдьүтэр алаһа дьээнтэннэр аар баҕар анньан алта сэргэни сиэрдэрин аан дойдуну саҕалаан аймах дьону ууһатан аймадын иһитэ буолар Айыыһыт хотун диэн аныгы ыччаттаргын аҕыс үйэ тухары ааттаан ааһар турдуннар, үтүө күҥҥэ уһуйдун, дьоллоох күҥҥэ туойдун, салгыы бөҕө сайбатын, холор бөҕө хоппотун, тыал бөҕө ньылаппатын тоҕус уонун туолуору диэри илин атаххар бүдүһэ суох буол, кэлин атаххар кэбириэ суох буол, көрө харахтаах көйүүтэ суох буол, истэр кулгаахтара аҕыта суох буолар, күнүр көрбииһин көмүскэ Көмүскэстээх бүтүл буойун буолар. Айыы Хаан аймаҕын аһыныылах, абыраллаах, таптаах бухатыырынан айгылаах этиҥ. Харах кэриэс, кулгаах хомуруос, уос бырастыыта, буур тоҕо моонньох, баһын саа бурҕаҕынанаах бурсаай диэбит үһү. Бу кэнниттэн били хатын дьабатын сабыллан эмээхсин мэлис гына хаалар. Дьаба дьабатыгар буолан хаалар. Ити кэнтэн үс илии үрдүгэр дылы гынна. Имин хаана иэйдэ үрдүк үөрүүнү үөрдэ. Быһыылаах били киһи. тоҕус соҕуруу диэки көтө-көтө түһүөлээтэ, көстөөх холобурун түстэ, онно-манна уурда, абыр-табыр айаннаата, сүүрээн тэбэн испитэ, улуу дойдуттан быһа айаннаан таҕыста. Адарай хара тыатын ааһа түстэ, хаҥ хара тыатын хаба ортотунан кэлтэйдии ааһан баран, таайбат сирин диэки тахсан барда, билбэт сирин диэки мэнээк сүүрэн барда, үлүһүөй сүүрээн испитэ үһү. Онтон өр-өтөр гыммата, хонугунан барбытын холобурдаах, билбэтин күнүнэн көрүл Көрүллүбэтэҕэ ө-өтөр буолан тиийбитин өйдөөбөтөх үһү. Ааттаах аҕыс өрүс хотун баһа айгыллан тиийэн аҕыс Алаанскай хайа буоларыгар тиийэн биэрдэ. Үүт өттүгэр өрө сүүрэн тахсан өйдөөн көрбүтэ тоҕус туйгун байҕал баһа кэлэн дьураадыйан түһэр, тоҕус чочуонай хайа логлооруһан көһүннүлэр. Урут өттүнэн үрүҥ иэдэс өскөйбөтөх алын өттүнэн сүркүүдээх сыттыы сүүрбэт аҕыс аҕыс мүһэлээҕэт кулун түөрт чүөчэ Светтер көмүс туйахтааҕа төбөтүгэр тахсыбатах икки атахтаах эр-миҥдэй тыллаах иннинэн сырайдаах эргин бэрдэ өрө дабайбатах дабайан тахсыбата дьоһун дуй туйгун турууга өрө дабайарга бардаҕа тоҥ хаар курдук тобулута тэпсэн көмүрүө чигди курдук өҥүрүтэ тирэнэн үрүт өттүгэр аххан өрө дабайан тахсыбыта үһү үрүт өттүгэр тиийэн өйдөөн өрө Күнү көрө түспүт эбит, эмээхсин тугу эппитэ диэн кирбик даҕаны эбэкэтэ эмээхсин эппитинии илии атына суох дьүһүннээх турар эбит. Били эппиттиитигэр тибиилээх ньилбэктээх, холоттоох хоннуктаах, олоччо дьаххааннаах кутуруктаах уот эрэһэсиэллээх үс тутум кураҥ кураҥнаах тимир иһэгэй түүлээх үс былас кураҥнаах өрдөс хаар көҕүллээх дьиэ аннын саҕа дьэллэй буурай атахтаах тур уһаатын таҥнары туппут саҕа тата буурай таныылаах икки көйү Өйүүлээх ойбон саҕа уоттаах уот чолбох харахтаах, үс сиэннэ мөҥүөннээх-систээх бэйэтиттэн үүммэккэ дылы сэптээх, үс былас аҥаар кураҥа өргөн тибир төлбөстөөх ат сылгы эбит. Ыарахан ыачыкпа ыҥыырын хоҥсуоччутугар аҕыс дарахтаах, түөрт кырыылаах тимир төлөкөтүн кэмнии иилэн турар эбит. Олуур тимир уостугун Уос ууна дьэллик халлаан дьэргэнин өҥөҥнөөх дьэрэкээннээх тимир тэһиинэ кытта иилиллэн турар эбит. Кини көрөн баран айылҕаттан уотунан уһуутаммахтаан ылла. Муннуттан модун муустаах бу буурҕалары уһууталаата. Онуохан баран кэнниттэн кэхтибитэ иннинэн чугуйбата. Хаҥас иэдэһиттэн хабан ылла. «Тохтоо, болго!» диэтэ. Аналлаах аргыайыҥ иһирэх иччиҥ туһааннаах тойуҥ уордаах хан дьөһөйтөн утумнаан орто дьылҕа дойдуга Ох курдук туруора түһэн үөскээбит, уһугулаан аатырбыт ордук сураҕырбыт оноллоох иччим уон дуолун бухатыыр диэн чурус куҥун туолан ытык этим ситэн ыарҕа дьаамым туолан тиийэн кэллим. Но! Илис катааҕын тэппитэ буоллар туруссуйбут күнүн туойбута буолуо аҕыс кулукалаах айдааннаах арты хотун

Кыыс бууттаах дьоҥҥо сүбэлэһэн иилинэн кэбистэ, ити гынан баран халдьаайыттан көппүт хара улар култу хап гына түстэ. Эҥиэттэн көппүт эрдэҕэс улар курдук элийэн баран түстэ, ити гынан баран дойҕо уодьуганан тоҕо